Sahabat Banua Sabarataan, perlu kita tegaskan dulu disclaimer-nya bahwasanya topik ini kada untuk menggantikan takdir jodoh nang sudah disiapkan Tuhan gasan kita. Nang kadua, disclaimer-nya itu bahwa ini kada untuk menggantikan kualitas bibit, bebet, bobot daripada jodoh nang sudah disiapkan untuk kita. Nah, jadi ini mutlak karena request dari beberapa kawan nang inya tu merasa kebingungan kenapa sudah melakukan berbagai macam cara tapi kada kawa mendakukan pendekatan nang pas lawan lawan jenis nang dikahandakinya, dalam hal ini bibinian maksudnya. Jadi ini arahnya lebih ke cowok. Jadi di antara kita misalnya ada nang sudah habis-habisan. Penampilan kaya Anjay Semara, wajah nang kaya Stephen William sudah kada kalah ketu nah lawan Arya Saloka dan lain-lain, body sudah menawan tapi bibinian kadada yang mendekat, menoleh haja kada lawan inya, jadi ini aneh. Ada jua mitos nang kaya ini, ada kawan ulun bekisah duit tu segalanya jarnya. Jadi inya menganggap bahwa kemapanan finansial, masalah duit, itu kawa menaklukkan semua orang. Ternyata setelah dipraktekan, kada jua, malah inya banyak dijauhi oleh bebinian. Nah jadi, berdasarkan fakta-fakta nang ada di lapangan, kita melihat bahwa nang kaya fisik, kemudian kemapanan ekonomi, itu kada menjamin jua, bahkan dari nang pernah ulun lihat, bibinian hampir kada melihat itunya, nang pertama. Jadi. ada kualitas-kualitas di dalam diri seseorang nang itu sebenarnya nang diincar oleh si bibinian. Jadi ini basic banar, pemahaman yang paling basic, paling natural, dan ini sudah jadi kodrat bibinian sebenarnya. Kalau kita tahu rahasia ini nih. Nah jadi rahasianya itu ada di empat macam dulu, ini empat macam karakter. nang siap didampingi oleh bibinian, bahkan bibinian itu banyak yang terpesona oleh orang dengan karakter-karakter berikut ini. Nang pertama, karakternya itu adalah orang ini baisi nyali, nyali itu keberanian artinya. keberanian jadi bibinian itu tercipta kan secara natural secara alamiah inya mulai bawaan dalam diri inya itu sifat takutannya itu lebih banyak daripada lelakian jadi otomatis secara alam bawah sadar memori bawaan di dalam dirinya itu DNA nya sudah bibinian tu akan mencari perlindungan kepada orang nang wani kada mungkin bibinian itu berlindung kepada orang yang penakut.

Keberanian untuk bahadapan lawan keluarga binian, keberanian untuk tampil maju ke muka dan lain-lain. Intinya itu keberanian. Itu satu. Nang kedua pulang sifat bawaan bibinian itu adalah inya mencari orang nang jujur. Jadi secara sejarah dunia ini bibinian itu banyak didustai. dengan aneka macam kebohongan-kebohongan dari lalakian dari mulai zaman Nabi Adam kisahnya ini bibinian itu secara kodratnya itu mencari laki-laki itu yang jujur jujur tuh dalam artian menampilkan dirinya tuh apa adanya kada palsu kada betopeng kada bermuka dua jadi apa adanya kalo kita memang tercipta pendiam keluarkan ja pendiam kada usah diulah-ulah.

Paas lawar jeans lusuh dan seterusnya tapi digilahi oleh banyak binian kenapa karena bad boy itu seolah-olah dicitrakan oleh perempuan ini inya tu jujur apa adanya kadang-kadang ada yang pakai tato beanting-anting ulun kada menyuruh pian makai anting-anting atau pakai tato kada cuma intinya tu bila kita kelihatan persepsi binian itu kelihatan jujur maka kita akan menjadi mempesona di hadapan binian. Jadilah orang yang jujur, kada fake, kada palsu. Kemudian yang ketiga kualitasnya, lakian itu seyogjanya makhluk nang rasional. Artinya inya mengedepankan akal daripada emosi. Kalau si lalakian ni uumpatan jua jadi emosian, itu akhirnya ujar bibinian ni kaya aku jua ni kaya bibinian jadinya. Karena ulun pulang punya pengalaman ketika dulu jaman-jaman remaja si bibinian ni emosi. Entah kenapa ulun jadi terbawa emosi jua. Nah, pada saat itu ada kawan ulun yang melihat nih, nya sebagai orang ketiga kan melihat melihat pemandangan ulun baemosian tadi tuh. Ikam nya nya kelihatan goblok banar nya di hadapanku waktu itu tuh. Dan ulun baru sadar beberapa tahun kemudian, ternyata perilaku emosi ini bila kelihatan oleh lawan jenis kita itu maulah kita kelihatan kadada artinya lagi. Karna secara sejatinya itu bibinian itu emosional lakian rasional. Jangan digabungakan bahwa kita nih emosional jua itu kadada nilainya di hadapan binian. Untuk jelasnya lih lah ulun kasih contoh, misalnya si cewek ini kada dibariakan oleh orang tuanya berhubungan dengan kita, mbaitu inya datang ke wadah kita menangis-nangis, ma menangis itu kan bagian dari emosi, kita meresponnya jangan lawan emosi jua, masa kita umpatan menangis jua kisahnya lawan inya atau kita besarik-sarik misalnya, bemamamai marah lawan kuitannya tadi, itu ngarannya emosi.

Nang tampil jadi pemimpin di sini maksudnya adalah bukakan lawang mobil kaina bila inya keluar, tentukan rumah makan nang mana nang handak kita tuju bersama-sama, jangan sampai bibinian nang maatur. Usahakan semakin rancak kita mengeluarkan keputusan, semakin rancak kita yang menghandle inya, membawai inya macam-macam meulah keputusan, itu kita semakin berkarisma di hadapannya. Bibinian akan semakin takluk lawan laki-laki nang menghandle inya.

foto-fotonya tuh bahambin kakanakan habis itu ada yang diusungnya ada yang inya maayun anak segala macam itu menimbulkan pesona sorang rancaki tampil bersama kakanakan itu kli akan menciptakan citra kita tuh seorang family man nah family man kemudian.

Ada juga Cristiano Ronaldo. Jadi orang Cristiano Ronaldo, Ronaldo itu pakai BMW, Ferrari segala macam. Tapi lain itu sebenarnya yang jadi kualitas yang diidam-idamkan oleh binian itu nang paling penting itu Cristiano Ronaldo dekat lawan anak-anaknya, sayang lawan bininya. Itu citranya luar biasa. Kemudian imbah family man itu nang bisa muncul dari ampat macam kualitas tadi itu muncullah seorang bad boy. Nah bad boy ini kelihatan tuh kaya lalakian nang kaya keras, jahat kelihatannya nih. Nah tapi inya dicitrakan tuh orang yang jujur. Coba kita lihat pernah dulu kasus, mohon maaf Ariel Noah tuh kan masuk penjara karena satu kasus yang dianggap itu anggaplah kaya asusila. Tapi kenapa sampai sekarang tuh karismanya kada hilang-hilang? Karena citranya tuh jujur.

Maulah bibinian itu histeris biasanya anak-anak mapala bubuhan pecinta alam karena bubuhannya itu rambut gondrong. Imbah itu salawar ada sadikit berabit, kadang-kadang ada gelang di sini. Nah, itu kelihatannya bad boy tapi inya apa adanya, lugas kalau bicara terus terang biasanya. Kesannya itu kaya bertanggung jawab dan kaya maco gitu nah bawaannya. Nah, itu disukai lagi oleh bibinian. Kemudian kalau kita kada kawa memunculkan dua karakter tadi, jadilah nang ketiga ini. Nang ketiga ini ngarannya cool man. Orang nang cool. Orang cool ni kelihatannya kaya misterius. Orangnya kada banyak pander, tenang bawaannya, kalem, tapi meundang rasa handak tahu oleh bubuhan bibinian. Dulu tahun dua ribuan itu ada film Ada Apa Dengan Cinta. Nah, tokohnya tuh kan si Rangga ini kan kayak misterius. Dibintangin Nicholas Saputra dulu. Kayak misterius. Orangnya kada handak beramian, kada kada mau umpatan orang banyak inya. Dan waktu didaftarkan juara lomba puisi, inya kada terima. Aku kada mau tahu ja inya puisi itu, lomba-lombaan tuh kada mau tahu. Inya hidup dengan dunianya sorang dan inya kada peduli. Itulah yang maulah bibinian tuh jadi kesengsem jadinya rasa penasarannya. Nah, kemudian

Kenapa seorang Selin Evangelista itu bisa jatuh cinta lawan yang dari wajahnya aja orang sudah tetawaan si Marcel Widianto nih hirang keribo dan sebagainya tapi Selin Evangelista kalah bubuhan mantan mantannya yang terdahulu dapatnya si Marcel ini kemudian ada lagi uh, Ari Keriting nah Ari Keriting luar biasa juga perjalanan cintanya Nah, mudah-mudahan dari contoh-contoh tadi, sekali lagi disclaimer-nya, ini bukan untuk menjadikan bebuan pian menjadi playboy kelas kakap, tapi untuk menjadi laki-laki nang bertanggung jawab dan mengurangi atau menghilangkan masalah-masalah pian terutama berkaitan dengan perempuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya gasan ulun, gasan pian, gasan kita sabarataan.